vawleicung minung vialte Pathian nih a ser lomi nunna a ngei lomi hmanh Pathian nih a ser dih Pathian nih a sermi vialte ah a hmasa bik Pathian lung a lawmtertu cu Adam a si lo Evi a si lo a dang fale vialte si lo a upa Kain si lo a nau Abel si Abel an nun a to a to deuh. Kain an nun a sau deuh. An nun a saumi maw a sual deuh. A to deuhmi maw a sual deuh. A nun a sau deuhmi a sual deuh. Zoh. Zeitluk nih nan nun a sau ti hmanh hal lo. Kawl pawl nih sang ko mele an ti. Vawlei cungah nun sau i facang dih chiti dih. vole a rit deuh zeihmanh a ṭhahnem na um lo Pathian nih nangmah le keimah kan ser hnawh chan cu kan nun chungah a kan sertu cungnung bik a kan dawt bik a dawtnak chungah a kan sial zungzaltu Pathian zeitluk in dah an lung kan lawmter a pal kho lomi Pathian zeitluk in dah an lung kan lawmter ti ka herh bikmi si Pathian a lunglawmter ding cu Pathian nih a kan hal hmasami mi cu amah zumnak loin amah zumnak le amah bochan taktaknak loin Pathian lunglawmter khawh a si lo a ti. Cu ruangah kan nuva in minung vialte lakah Pathian a lawmter hmasa bik Abel min kan sak lai kan ti i kan tute cu Abel tiah kan sakmi a si. Cu ruangah ka tu te Abel tiah kan au fate Pathian lung a lawmtertu kan si a her ti kha sermon ṭha taktak si a pi le pu kan ca zongah Abel pi Abel pu tiah na kan au fate Pathian a nawl a ngai bikmi pi le pu, Pathian a lawmter hmasa bikmi pi le pu nan si ti kha thawngṭha na kan simmi sermon ṭha taktak na a mak tarami a si. Kan fanu upa ban bikmi cu grace a si. Grace timi cu nan thei ko i Amah velnge zangfahnak thawng lawng lawng in khamh kan si. Kanmah ṭhannak le thil ṭha tuah khawhnak ruangah a si lo tika tehte kan khamnak a si. A nu le pa nih grace tiah kanmah nuva nih kan sakmi si. Laimin kha cu kan hawile nih an sakmi si. Eh, keimah ka keimah ka chuah lio ahhin Keimah ka chuah hlan ah keimah ka u le pathum kan u le pa nih an hrin. Asinain pathum kha pahnih cu an ngan hnuah an ngan pa hnuah a kan dintak. Pakhat cu a ngakchia te lio a kan dintak. A palinak ah keimah ka ra chuak. Ka nu le ka pa nih an kan hrin, an ka hrin. Cu tikah ka pumpaluk vialte hma um an ti. Kei cu ka thei lo. Hma um an ti. Ka hma kha a damnak ding caah ka nu le ka pa cu khuachia bia mi an si ruangah hmun kip ka kip ah raithawinak an ka tuah piak. Raithawinak tuah tikah cun kan khua raithawinak tuah cu tlangbawi um si lo maw? Raithawinak tuah cu tlangbawi kan ti ko lai ta. Lai holh in zei kan ti lai ka thei lo. Rai a thawitu tlangbawi khua khat ah pakhat pahnih ngei si. A thoi ter peng. A dam kho lo. ka hma ummi vialte ka dang kho lo ka nu le ka pa kan loki an si a donghnak ah kan nu nih bia in a ka kalpi i paṭa pa sinah thla ka camter cu paṭa pa sinah thla ka camter i pathian nih damnak a ka pek cutin pathian nih damnak a ka pek i ka dam Cu tin tlawmpalte ka rak ṭhang i ka ngakchia rih, ka ngakchiate rih. Kum thum hrawng maw ka si hnga ka thei lo. Mah lio ah ka dam lo ruangah ka dam lo ruangah ka thawchat. Ka thawchat. Zei caan dah ka va, ka va thi ti cu ka thei lo. Ka rei ṭhan tikah cun ka nu le ka pa ka dawtu vialte kan inn khar lakan um he an ṭap. Ka rak ṭhan tikah ni lawm tuk, ni lawm taktak. Keimah cu mang ka man rua ka ti mithi khua, mithi khua ka va phan. Atu ah mithi khua ka ti cu lio ah cun mithi khua ka phan le phan lo te lo khua, khua pakhat ah ka va phan. Kir law an ka ti ruangah ka rak kir. Cuticun Pathian nih kan nunnak a ka hruai. Cun sianginn ka kai hlan ah ka ngakchia te lio sianginn ah ka kuatmi he ka nu le ka pa lo an kal ka pi le ka pu lo an kal i ka umnak a um lo ruangah ka pu Atu i ka pu Sawmrial a kum li hrawng si, sur ngenam ko. Amah cu tangli a kai i amah nih a ka puak. A ka puak i sian ah a ka kalpi i sianginn kai kha ka duh lo. Ka duh hrimhrim lo. Ka pu nih a ka puak i tang cheu khan ah khan a ka ṭhum i ka ṭap i ka ṭap zongah ka zo ti lo. Sianginn ṭum hnu lawngah a ka hruai. Mate si cu tang cheu ka kai hlan ah si tang cheu ka kai hlan ah Sunday school sa manu Grace nu i lak a u si atu outra tiri Baptist church i Reverend Joseph i anu si mani Sunday school a kan si Sunday school ah kan simi ahcun zei hla dah kan cawnpiak ti a si ahcun na um maw khambawi an thah lio ah khan na um maw khambawi an thah lio ah khan hma kha nga um rih Mah hlante ahcun ka pa nih thla a cam tawn. Ka pa nih thla a cam tikah kan pa, kan pa tiah zingzan thla a cam. Ka pa le keimah kan i pehtlainak kha a hnuk ka dim i ka nu le keimah kan i pehtlainak kha tluang deuh. Cu ruangah ka pa nih thla a cam tikah ka pa, ka pa tiah thla a cam mi kha ka hal ngam lo. Zei ruangah? Ka pa nih ka pa a ṭit tikah cun ka pu si lai cu mu. Cu tikah cun ka pu cu ka kawl zong a um lo. Ka pu le ka pi an kan dintak na saupi cang. Keimah chuah hlan ah an kan dintak cangmi si. Cu tikah cun ka pa kha ka hal ngam lo ruangah lailei kan ti cu ni a ra chuak lai tiah kan nitlang kan to ka nung ee. Ni a ra chuak ka si. Cu tikah cu ka nu ka hal. Ka nu, ka pa nih ka pa ka pa zan ah zan ah rawl kan ei lai zong ah zing ah zan ah ka pa ka pa a ti peng i ka pa ka pa nih ka pa ka pa timi ka pu hi ka hmu bal lo e. Hodah mah hi a o e tiah ka nu ka hal. Kan nu nih a ka chimhmi cu na pa nih kan pa kan pa timi cu na pu a si lo zeizong vialte a sertu a kan sertu kan Pathian a aumi si a ti siamah ka pa ka pa timi kan Pathian cu ka hmu bal ṭung lo khoika dah a um ka ti Kan nu cu ca a thiam lo, asinain Bawipa thlacamnak kha bia in ah a cam lengmang ko lai cu. Vancung khua ummi kan Pa tikah siloah samco va ṭialmi zong kan mi nih an si mi ah theizah a si lai. Khoika dah a um ti, vancung ah direct ka ti. Khoika dah a um, vancung ah. kan nu nih a kan dawtnak kan nu le kan pa nih a kan dawtnak cun lunghrin ning pakhat an um lo cu ruangah kan nu nih a kan hleng lai lo ti kha ka zumh caah van chungah ti rungah van chungah direct ka zoh ka zoh i ka hmuh lo rungah one round ka hel mana ka zoh i ka hel ka nu ka hmu lo e ka ti a um ko e ti ka hmu ṭung lo ka ti zo ṭhan a um ko e ka ti cu cu ti a uan rong a le ṭhan i hi ka vi ti ma ma tiang ma nai cu tlawmpal a sang deuh lai siling nak cun Jesuh Khrih kha puan rang ai ka sinah rak ṭu Tangcheu ka kai hi kum li a si. Cu hlan ah a sim hi a si nain philh khawh a si lo. Fiang tein cu rungah puanrang ai a sam zong sau ngai. Hmanthlak ah kan suaimi bantuk te khi si ko. Ka nu na chimmi Pathian cu ka hmu cang ee tiah ka lawm taktak cu. Ka lawm taktak. Cu hnu ah Sunday school ka kai. Sunday school ka kai tikah cun aa, hika cu kan fale cu surngen a phan balmi nan um lem lai lo. Kan khuahlun ah, surngen khuahlun ah kan khuai bawipa a intu le a kau ngai. A laifang ah cu thir tung pi a um. Caw le na an hrennak thing tung pi a um. ma thing tum ma tu la cun Sunday school sa ma nu Reverend Joseph anu ni cun Sunday school a kan sim i atu ka ka sim mi hla kha na um maw khambawi an tha lio ah khan na um maw khambawi an tha lio ah khan a caan caan ah ka ngeih a ka chia ter tor chia ter di ton na um maw khambawi an tha lio ah khan timi hla a kan sim A hla a khi zong ka phil lo. A aw a khi cu ka the lo nain a aw ka a aw a aw zong ka phil lo. Tu tiang ka sang thiam ko. Cu tikah cu ka thinlung ah ah mah tluk in maw Jesuh Khrih nih a ka dawt. Maw Bawipa, ke cu ngakchia te ka si rih caah nangmah vailam vailam cungah duhpo in ralkam nih an i hre an i tha asinain ka ngakchia te ri caah nangmah lei ṭan in zeihmanh ka tuah khawm em lo asinain maw bawipa ka ngan tikah ka ṭhan tikah nangmah lei ṭan in ka nung te lai ti olṭha khawl zong lo ma ma Kan khua bawipa inn tual ahcun ram a hringmi te lawng a kho i maka khan ka khuk ka bil i ka mitthli tlak thluahmah ko Pathian sinah thla ka cam ma thla ka cammi te kha Pathian nih a phil lo Pathian nih a phil lo Zeicahtiah keimah hi sianginn ka kai tikah sibawi sibawi ṭuan ka duh. Sibawi ṭuan ka duh. Hi Pathian nih a ka zaangfah i sianginn ka kai tikah hin tangkhat in tanghra tiang Tangkua tiang ti usih. Tangkhat in tangkua tiang. First, nganak Pathian nih a ka pek. Tangli tiang kan khua ka kai. Sunua tang nga in tang sari tiang hnaring a ka kai. Tang riat in tangkua. Falam ah ka kai. Mah tiang pakhat na sinah khun a ka pek. Halkha tanghra, Halkha ka ṭhial, tanghra ka kai i ka dam lo ruangah came puai exam ti bantuk zong ka phi kho lo. Asinain final came puai tuah lai ah zarkhat ah bao ah sizung in ka ṭum i Ka chungle nih na phi lai lo, na phi hrimhrim lai lo, hmaikum ṭha tein na kai ṭhan lai i na phi lai an ka ti. Ka hawile zawnak kan ruahnak kan nunnak ah kan thinlung ah a liam in a liam lai i kan thei chinchin lai a ngan deuhmi thluachuah um lo. A sihmanh si lo. Cu bak cu Curungah tuzan caan ah zumnak lo in Pathian lungtong kho si lo cu tluk in zawn an kan ruah tu Pathian zum lo nak ding um maw lungring ding um maw kan caah sian lo mi um maw apal kho lo mi Pathian zawn an kan rian bik tu Pathian zawn ah kan ruah bik tu Pathian a ngeimi vialte nangmah le keimah caah ser amah thisen a nunnak dihlak zong amah ca si lo kanmah ca a zapi a pek dih lo maw cucaah kan sian lo ding zei lo cucaah kan sian lo ding zeihmanh lo cu rungah keimah duhnak number one nan ka chiah cu nan herhmi vialte zong sam nan si lai Zumnak lo in Pathian lungton kho sau. Zum cu ṭuannak si lo. Zumhtlak a simi Pathian na zumh na bochan ahcun Pathian nih khuaruahhar in na thilnung na nunnak ah khuaruahhar a tuah lai. A lianngan a sunparnak caah khuaruahhar in an hmang lai. Pathian lianngannak le sunparnak le thangṭhatnak caah si ko seh.